Alright, ticha chinyani panapa ndatoya padzinde and eh, ndanyatsonzwa ku I feel honored to be sitting next to you sure. but um, you know nenyaya yekuti makarira vanhu vakawanda and then nanhasi vatichiri kucelebrate in, our, in the arts industry zvakapesana nenyaya yesungura nekubarwa kwayo hmm. but mushure mekunge maita zvese izvozvi izvi Mune menduru here makambopiwa iri muzita menyu? Chii chakambonyorwa pasi chine chekuita nezita renyu eh, zvichienderana nebasa ramakabata in the arts industry?
Ende ma totaurawo futi zvatomubata ufukuma hmm. ende munozoti ndinombozvifunga kuti ah, nokuti ini ndichiberekwa nini but sir ndichiberekwa ini handakuberekwa ndinzi shepherd kwandakaberekerwa kwasiko kumuuzi zita rangu charo ndainzi gift aunti give me sa pana amai vangu vapenyu nazvino vari kubelvedio ko mukoma wamai vangu anzi ndo vakanetswa kuupe chinzi haa ende muchinja zita remwana vaimboiginowa kusvika wazoura zvanzi mwana uyu ngashive zita ngapoisa rikuti shepherd

ndasingobvunzawo munhu anaiuza media yakafana ifocho awatisungwa ndanani yawadii media ipi uyu wakandisecha kupi zvinhu izvo zvakafane kupi mm. sekutaura kwandaita but ndine vana vakaita function yavo mm.

kana tisina kuenda kwakatangira radio station tisina kuenda kwakatangira music kasika shema ndatoshamisika musi uyu pane vana vari kuita musambo wezim dancing ndotosvika pana kuiza ah, baba kune munhu wamakapiwa nevana vakaita program yavo kuzasi vafana kuti zim dancing vakandiyeuka kuti atitechi asina kuva mudharo wedu certificate ndikuva izi certificate

ndaona ndaiitirwa nevana vakaita misipo ndakaona ndangondara mune minzwi yenyu yakaitwa nemaitwa nevana anditombovaziva
vana vemusambo wevana vadiki zvidhanzuro eh. asi kwedu kusungura vamarera vese agona kuyeuka angoyeukawo neshuga hake angoyeukawo nedhora kuti baba tasangana oitengai shuga muende kumba but kuti varonge gala kana kuti varonge mutambo wokuti vakomana tine kwatakabva hatina atiadero tiri kuona vana vajohn chibadura vadzoka vauya mavabatsira pano tiri kuona vana valenard dembo vadzoka mavabatsira magitare kutaka kuti one pano tiri kuona vana vana tongai mu vana tongai vacho vazouya pano muchikwanisa kuvati vakomana itai makadai ah, vajoni ndakatonga navo three months vanavo hmm. zvekuti musi wavakapasa audition hmm. totone problem hmm. tichitopembera ndakazopedzera tateserwa mabhodhoro muchikafu nditone fiction yemabhodhoro mm. panapa bcause papawanda vanhu tichifarira musambo wani kuti mm. vana vava kunorekuta sapazongoitawo mhandu akatendekanisira mabhodhoro muchikafu nditone fiction panguva mm. so ndakatopona neburi retsono ngotasa pane drama randakaita kunonzi zviri mudzimba ndiita sadokta ndimurume wadudzai ndandakasimba ndoitosvika kuti ndinofa sandabuda pascreen ndakavachengeta apo kusvika manzivana kwana vayo izvozvo ndine maotitis ndianofamba ne kuti vainge vakawanda hazviti wangu muno mungori pfumvu chaizvo mm. kapfupi kuti agone kusiya drama achitanga kunyora pana pano apa ndopamba pake kapfupi akabva pana but what, what message munhu mungada kuudza message ipi kune vanhu vakabuda muoko menyu haa ini message yandingangovapa ndeyekuti zvinoitika pa Eh, unosumudzwa nevanhu mm. vanhu vanokusumudza so chakaipa kuda kusumudza napapi kurespekta vanhu but ndoda kuti iwo kwavari ka ngavagonokusawo vamwe zvandakaita kwavari bcoz ezvinhu izvi vaimbi vazhinji vakapinda paredhio vanonyepa kunyepa kwakaipa bcoz timwe munhu ari kuteya mbeva nechipo chekuiza gitari timwe munhu ari kufudza mumba nechipo chekuiza gitari anoona sezvinotyisa but akanzwa kuti ndakabva kwakati kana kuudza munhu zvinhu zviri nyori kuti ndakafamba soso unopa mumwe mukana kuti agone kuenda kubatsirwa but vaimba zvinhu vakatasa vanonyepa paredhi vatauri chokwadi aitafanika munhu avangoberekwa bva atakakufamba taura wakabva isakafudza mumbi